Bu gün indi şäheriň içini aýlajak. Aýlajak şäheri aýlajak.
Owadan şäherimizi bir aýlaly.
Kän gelýäň Maşgabada?
Kän gelýän. Nesip edenden Allajan görýän Aşgabadymyzam tüweleme gün-günden owadanlaşýar. Baýramçylyklarymyzam kän. Hawa. Gelýäs, gidýäs, gelýäs, gidýäs. Baýramçylyga gelýänsiň, toýa gelýänsiň. Toýlara gelýäs. Birinji gezek Aşgabada geleniň ýadyňa düşýärmi?
Hawa, ýadyma düşýär. Ýöne ýeke özüm gelemokdy, topar bilen gelýärdik. Näme topar?
Lebap welaýatyndan. Welaýatyň tans toparlary bilen bagşylar dört-bäş aýdymçy bolup gelýärdik. Näçinji ýyllarka?
Şol bar-a, iki müň üç, iki müň dört, dördünji ýyllar. Eýýäm iki müň bäşinji ýylda ýaňlanýam ýeňijisi boldum. Ondan soň solna nomerlere geçip başladym. Oňa şeýle solna aýtdyranokdylar.
Nädip döredi aýdym Aýdyma bolan höwes haçan döredi?
Aýdyma ilkibaşda ýokdy höwes mende. Sebäbi men gowy görýän kärim ýa mugallym bolmak ýa-da doktor bolmak. Onuň bilemok mekdep wagty şu merjen däneleri alyp gidýärdi mugallym. Men gaçýardym, mugallym meni alyp gidýärdi tutup. Onuň Käwagt sapakda. Aýdym aýt diýip äkidýän.
Hawa.
Men aýdym aýtjak däl diýip gitýärdi. Bäh.
Onnoň kakam aýdym-sazy gowy görýär. Ejemem gowy görýär. Kakam aýdyma gitmäge rugsat berýär. Ejem rugsat berenok. Mekdepden gelýän, sapak gutaryp öýe geljek bolýan eýýäm maşyn durandyr-da, çäre äkitjek bolup. Aýdym aýtdyrjak bolup. Menem goňşulaň öýünde oturýadym bu maşyn gidýänçä. Onuň öýe barýan näme üçin gijä galdyň? Nirde ýördüň? Aha. Menem ýok men goňşulaň öýünde otyryn. Aha. Ýör gyzym gideli diýýädä kakam. Kakam gowy görýär aýdymy. Aha. Menem ýok ejem oýanok diýýädim. Ejem oýunda oýan. Ejem bilen özüm gürleşerin diýip äkidýärdim şonda-da. Aý şeýdip aýdym aýdyp eýýäm Merjen dänelere Gran-pri şonuň ýaly ýerlere eýe bolansoň eýýäm öz-özünden bolup gidýän eken. Ýöne özümiň höwesim döräp başlady. Sebäbi her bir näme diýýär, birinji ýer alýaň, ikinji ýer alýaň. Ondan Gran-pri alansoň birhili höwes başgaça bolýan eken. Ondan şähere gaýtdyk, şäherdenem bära gaýtdyk. Şeýdip aýdym höwes döräp gitdi. Ýöne meň aslynda gowy görýän kärim Ýa mugallym, ýa doktor. Gowy kär ikisem. Hawa. Bir halypaň bam? Bar.
Halypam Türkmenabat şäherinde Ymam Ýolyýew diýip eşiden bolsaňyz. Ýok, eşitmedim.
Ymam Ýolyýew diýip aýdymçymyz bar. Soň Kümüş Hezretgulyýewa bar. Şolardan men paýt aldym. Indi halypa, olar halypa derejesine ýeten ynsanlar. Olardan paýt aldym. Ondan Ay galana bolup gidiberdi sol. Gowy bolda. Hmm. Allah jana mende dur şükür. Sen näme kofe içýäňmi, çaý içýäňmi, alaýyly bir zat, hä? Można.
Można.
Bossana baraly. Nesip bolsa baraly. Eneş diýýä, gowy kofämizem bar diýip bir gezek. Hany Eneşjan, wstriçaý nas. Düýn Ziba bilen gürleşýäs. Onnoň Dilbere ýazýan, ertir ýazgy edýän diýsem, Hahatuşkadyr ýaman hezil bolar diýdi. Şu wada hahatuşka göremok. Ýok, hahatuşkada däl, prosta men göwün açyk bolanym üçin kän bir gaharly, negatiw zatlarymy ýüze çykaramok men. Zaçem? Dogry-da.
O kime, saňa interesno däl, oňa-da interesno däl. Nähili kyn bolsa-da gülüp geçirmelimi zat? Iň gowusy. Şol o. Iň gowy söz şondan diýýär Zyba. Apam diýýär sen niýe men şoh diýýär gowy diýýär. Hiç wagt diýýär gaharlanamok diýýär. Menem hmm, diýýän boldy gülüp geçýän ýene. Gaharlanymda bir görseň diýmeli. Ýok, görmesin. Görmesin.
görmesin, görmesin.
Межdu proçim şul aýdymy hemme kim gowy görýä. Birinji gowy gören aýdymlaryň içinde. Soňam birinji meni Dilber Rahmanow eden aýdym şu.
Gowy aýdyma.
Hawa.
Begençjanyň aýdymy.
Kimiň? Saparlyýew Begenjan. Aa.
Bak gowy.

Dünýäň tagam duzuny, Yşkyň ýiti közüni, Gyz ýüreginiň näzini Hemmeler deň duýmaýar. Durmuşam şeýle, hemme kişi bir seredenak, hemme kişi, hemme kişi üçin bagtam şo bir zat däl. Ol-a dogry. Sebäbi ne znay, mende ýöne Allajan her bir aýdýan aýdymym, Özüniň içindäki sözleri meň üçin düzülenýär.
Bolmarsam şeýle-de diýip. Bolmarsam şeýle-de ýaly.
Her adamyň öz, sen her kime düşündirip bileňok. Naprimer, men beýle, men eýle, men öýle diýip bilemok. Ýöne men aýdymyň üsti bilen öz içki duýgularymy çykaryp bilýän. Şony bilýän. Şonuň üçin men gowy görýän ýolum bir-ä. Şeýle medlýak. I tansowan şustrrak aýdymlar goýýar. Olam bolamy gowy gelişýär. Berit ýaňy. Hereketsiz ýöne edip bilemok. Turup bolanok. Tans etmeli. Tans etmesek bolanok Berit. Bagt diýeňde käwagt bara käbir adamlar göräýmäge hemme zady bar ýaly, ýöne-de özüni bagtly duýup bilmeýär. Onnoň daşyndakylar diýýärem olara, Aý, jaýyň bar, maşynyň bar, maşgalaň bar, işiň bar, hemme zadyň bar, janyň sag. Näme ýeten-ak saňa diýýärler. Şu bagt üçin şu zatlardanam başga bir zat gerekmikä? Esasy zat şo zat däl bolaýmasyn, şol şu blagopoluçiýe diýýäs-dä? Hemme zadyň bar bolsa, ondan daşyndan näme bagt gözläp? Bilemok ah her kimde bir zat bolup bilýär meselem. Maşgalaň gowy, çagalaň ba.
Aýdaly meselem artist diýeli. Aha. Öň artist aýdymçy ýöne maşgala ýagdaýy sebäpli sahna çykanak. Hemme zady gowy ýöne sahnasy ýok diňleýjisi ýok. Düşündirip bilýärmi? Düşündirdiň ýöne. Ýa käbir meselem syýahat edesi gelýär hemme zat gowy. Jan saglyk. Men indi syýahat edibilenok meselem, meselem diýende, şo zadam bagt ly duýmagyňa, duýmazlygyňa özüňi täsir edibilýänmi? Edibilýär.
Onnoň sen.
Naprimer, meň aýdym aýdasym gelýär. Hawa. Senem maşgalam, çagalam diýip sahna çykyp bilmeseň. Hawa. Eýýäm içiňi alyp ugryň. Hawa. Aýdymçy hiç wagt aýdym boldy indi men aýdym aýtjak däl diýip terk edip bilýän däldir indi belki saglygy sebäpli goýup bilýär. Hawa. Menä şeýle pikir edýän. Sebäbi men özüm aýdym goýjak boldum. Näme üçin? Aý diýýänä meň gowy görýän kärim şo ugurdan gitjek boldum men. Onnoň ýaramadym men. Sowuklap, gripläp ýaramadymda. Geçmez ösgürk boldum-da. Aýdym aýtmadym şonda men goýdum. Şony bilýän. Şonuň üçin, nu, onuň aýdym aýdyp gidensoňam ýaňky ösgürigim galdy. Şondan soň aýdym goýamok men. Uje eýýäm gije-de ýigrimi näçe ýyl boldy şoňa. Bä. Hiç goýamogam. Onda seň saglygyňa täsir edýär-dä aýdym? Meň saglygyma şony bilýän, şu meň saglygyma täsir edýär şol. Sen ine naprimer yn dekrede çykýaň a çagalaň bilen. Hawa. Men bir ýaşyna çenli konsertlere çykmadym, çykamok. Men oturybilem o öýde. Men bir aý geçýär, iki aý geçýär, aglap başlaýaň özüňden özüň. Hiý, düşünip bolanok näme üçin küýseýäň sen şoňa. Onda şu dogry-da şu ýaňky meň diýýänim. Seň hemme zadyň bar-a. Hawa. Sen bagtly diýmek ýeterlik däl. Bir zatjyk ýetmeýän bolmagy mümkin adama. Şo belki şodur.
Meň pikirimçe. Her kimde bir zatjyk ýetene. Her kimde-de bir zat bardyr. Mende şon ýaly. Ezizim
sen ne bagtly günlerim tutaý sen.

Tam meň istedigim. Kofedimi? Mhm. Şäheriň içini polny tanyşdyr indi, hä? Aha.
A belki-de menem gelip maşyn alyp gelsem. A belki.
Bolmajak zat barmy? Hawa, inşallah, inşallah.
Bolmajak zatdyr öýdýän zadyň bolup gördümi?
Hawa.
Aýdyp bilýäňmi nämedigini?
Aýdyp biljek.
Aha.
Göz öňüňe getir, men Häli indi ýigrimi iki ýaşymda. Aha. Juwanlyk ýaşy diýýärler. Hä, ýigrimi üç, ýigrimi iki ýaşda eýýäm şonda-da häli sen çaga ýaly, men-ä çaga ýaly özümi duýýan. I habar gelýär sen at gazanan bolýaň diýip. Menem gülýän. Menmi? diýip. Ýog-ow, meň ýaşym häli oňa ýetenok. Men däl. Birazjyk bir ulalaýyn diýen bolýan özüm. Onnoň şeýle-şeýle bolýan. Maňa atgazanan artist berýärler diýip şokda ýörýän. Garaşmadym. Hiç garaşmadym. Ýa o ýaş, sowsýem ýaş pikir edýän meni. Hormatlymyzyň, Arkadagymyzyň Duýdansyz sowgady maňa şow getirdi. Men garaşmadym da ýa şoňa men. Men şunça ýyllarda göz ýetiren zadym şu Gahryman Arkadagymyz zehini tanaýa. Onnoň ýaşda ýaşda-da däl gürrüňde. Ýa men-ä şonda özüme garaşmadym. Men wapşe garaşmadym şo ýaşymda. Gahryman Arkadagymyz hemişe şul zehinleri tanaýaram, şolary gollaýaram. Höweslendirýärem ýaňky ýaly. Allajan hormatly arkadagymyza köp köp sag bolsun eýýäm şu taýda aýdasym gelýär. Zer gadyryny zergär biler diýýärä şoň üçin.
Men garaşmadyk sowgadym şol. Hany men garaşmadyk sowgat alyp görerin. Tutuş döredijiligiňe-de uly itergi-dä ondan. Da. Ondan soň şeýle bir hyjuw bilen işläsiň gelýär. Mähriban Arkadagymyz jany sag bolsun. Arkadagly Serdarymyzyňam işlerinde diňe üstünlik arzuw edýäs. Jany sag bolsun. şu çagalar şu mekdebe gidýär, çagalar bagyna gidýär, şu baýramçylyklarda çykyş edýärler. Bagt şol. Iň uly zat. Enşalla meň hem çagalarym aýdymçy bolarmyka diýip arzuw etýän. Näçe çagaň?
Üç oglum bar.
Tüweleme.
Ýöne Bir ikimika diýýärdim, üç tur aýtmadym. Ýok, üç.
Üç oglum bar. Ýöne ynanaý goç.

Özlerem deň duşum däl. Aha. Ulumy? Uly. Aha. Hemmesem uly. Sebäbi olar ýalňyşan ýeriňde ýalňyşdyň, sen etme ony diýip maslahat hmm. berýär. Hmm. Men şony halaýan şoň üçin. Kän bir deň duş joralam zat edemok. Men ulular jora. Gowy görýän sizi joralam. Ýürejiklem men olar.

Özüň näçe dogan sen? Biz bäş dogan. Üç ogul, iki gyz. Üç sany agalam bar, birem jigim bar kiçijik. Olaň içinde ýokmy höwesi aýdym-saz? Beh. Hiç zat.
Şondan diýende men Nädip çykypdyr?
Diňe soragy şony berýärler. Baba men men bir ýerden belki-de может alandyňyz-da diýip gülüşen bolýardy. Ýöne gowy görýär. Kakamam, ejemem aýdym-saza hökde bolanda. Şeýle lýubitelýärmi aýdyma? Hawa.
Papam-a
Diňe aýdymyň içinde tans etse boldy. Durman tans edýärdi. Her kim zat diýýär, bu gyz aýdymçy bolman, kakas aýdymçy bolaýmaly ekeniň diýip.
Täze şu wagt aýdyma başlaýanlara näme maslahat bererdiň? Sluh samy glawnaý. Gulakda sluh gowy bolsa, mesele däl ol. Menem, naprimer, okamadykda, muzykalnyý ugurly. Men Ne samouçka diýilýä. Men şonuň ýaly. Şonuň üçin maň ine okuwçy edip aljakmy? Biz size çagamyzy berjek bolýas. Okadaýyň, aýdym-saz öwredäýiň şeý diýýäler maňa. A bolýa ýok diýemok derrew. Ýöne käwagt diýýän meň şu wagt wagtym ýok, aladalarym bar. Şu gün getiriň, bu gün getiriň. Getirýä. Men diňläp görýän. Eger şo çagada talant bar bolsa men diňe talantyna seredýän. Nota bileňakmy? Nota bilemok. Ýöne do re mi fi so le si do ony bilýän. A tak bilemok men. Ýöne çagalaň häzirki çagalaň görýäňa kä müňden birinde da bir iki sany näçe men özüm görüp şuny ýaly çagalar barlar begenýän. Men diňe talant üçin.
Ýöne esasy zähmet öýdýän nähili bolanda-da, nähili talandyň bolanda-da.
Ejesinden, kakasyndan birazjyk bir goldaw gerek. Çagany höweslendirýär şol. Ýöne talant gerek.
Başda birine öýkünip bolýarmy? Öz ýoluňy tapýançaň. Hawa. Diýen yzyndan şoň aýdymlaryny aýdyp gaýtalap bir hili. Bolýa.
Soň ýöne ýöne özüň ýoluň döredip. Tapmaly-da soň ýöne.
Öz ýoluň bolmasa, sen aýdymçy däl. Sebäbi oňa öküneniň bilen o eýýäm bar. Hawa. Dogry-da. Öküneniň bilen aýdymçy bolup bilmeýär. Özüň ýoluň bolmaly. Menä kän diňleýän kiçi çaga wagtym diňleýän aýdymçym Maral Durdyýewany kän diňleýärdim. Soň özbek aýdymçylary kän diňleýärdim. Diňe şo narodny aýdymlary kän diňleýän men. Soňam Sahy Dursunyň aýdymlaryny. diňleýärdim. Sahy Dursunyň sesi bilen meň sesimi men özümi şoň sesine meňzedýärdim. Kakam diýýärdi, Gyzym, şuň şu gyzyň sesi saňa saňa meňzeýär. Şuň aýdymlaryny aýt diýýärdi maňa. Dogrudanam men Sahy Dursunyň aýdymlary bilen çykyş edýärdim mekdep döwri. Bir wagtky aýdymlar şu wagt ýadymda düşenok. Özüne-de diýdim, Sahy Dursun, men seň aýdymlaryň bilen çagalygymy geçdi diýip. Maral Durdyýewanyň aýdymlary bilen.

No, no, no, no, no. Molodýes Dilber. Sag bol, sag bol. Men gowy görýän. Fonogrammany näme üçin halamok? Aha.
Nirde näme aýdanym soň ýadyma düşenok-a. Hä. Soň ýalňyşyp mikrofon bilen ozurap ýörýän. Şoň üçin gerek däl diýýän. Maňa diňe žiwoý bolsa gorkamok men.
Gaty gowy. Häli dost hakda soranda dostuňy ýitirjek bolsaň karzyna pul ber diýer-ä. Hum. Karzyna pul berýäňmi? Bereň ahyry. Bersem soň alyp bilemog-a. Hemme kişi şeýle.
Sorap bilemok soň. Özlerem getirip berenok. Şoň üçin bar-a öýüň içinde Men bilemok, men pula eýe däl, hojaýyndan soraň diýen boldy, oň boýnuna taşlap goýýan. Oň ýanyna barýarlar, olam, aý, kempir bilýär diýýär, boldy. Hiç zat ýok da soň. Orta arada ýöräber soň ylgap, ylgap. Geçip bermeli ýa ýöne berjek bolsaň? Hawa.
Özüňem rahat ýatýaň. Ýöne öý diýseňem bar, ynsaply adamlaram bar. Şo diýýänmi?
Köplenç şo geçip bereniňe degýän adamlar getirýärem ýöne. Ýesli nuždasy edýän bolsa kömek etýän. Owala. Menden gelseler siz indi kömek edip bilýäňiz maňa kömek edäýiň deseler men staraýus ştuby oň kömek edesim. Saňa-da ýöne kömek edilen ýerlerem bolandyra. Boldy.
Şo dowam etmeli şol şol nemäni estafetany dowam etmeli. Ýagşylyk köp köp sag bolsunlar köp kömek edenler boldy sag bolsunlar Allajan. Diýýän-ä, diňe gowy günlerinde. Hawa. Allajan hyzmat edeliň. Şahyr diýýär-ä, Duşdy maňa oňat-oňat adamlar. Käwagt hakykatdan diýdirýär şony. Hawa. Düşünseň gelýär şol.